Maitei, mba'éichapa peime? Hola, ¿cómo están? Ko árape ñamba'apóta hína mbo'epy poapyhápe. Lección número ocho. Opyta togue pateĩme, queda en la página veintiuno, he'i péicha. Tembiaporã, ñomongetarã, para conversar. Mba'érepa peteĩ tapicha he'ikuaa iporã ñande reko térã ivai ñande reko? porque una persona puede decir que está bueno o malo nuestra forma de vida o nuestra vida actual mba'éichapa nde rehecha ñande reko ko'ag̃agua cómo vos ves nuestra forma de vivir o nuestra vida en la actualidad Número dos, mokõiha, amoñe'ẽ, leo, ivai ñande reko, ivai ñande reko, reguatána rekalkula ha reguapy ogueropensa, Ko ñande rapy ohovaipa yvypóra oiko vai jyva ko ombojoasa. He'íva niko che jarýi el mundo es una rueda ojeréva ha ndosyrýi arríro jepe ojuehe omenda. Ivaíva ivaieteva ko ñande rapy, tekotevẽ ñañemindu'u ỹrõ he'íva ku ichugimbe'íva kóva jetu'u, néi najapái che rendy che ryke'y. Ñamoambue nangaipa sáke tata rendýpe jakaipa, oreñyrõ ha orepysyrõ vai Tupã jaikopa hag̃uáicha ñanderepa. Pu'aéma va'erã ára mainyave jaipotávo ojoapytépe ñañemopeteĩ ñe'ẽ, tekoha ñamopotĩ ytýpe ñanohẽ potĩverã hendy kuarahy tomoapysẽ. Ñambiriki jeipyguara teiko ymaguare yvykuéra ohejava'ekue techapyrã ñandéve g̃uarã, oha'eiva'ekue Óscar Teodoro Martínez. Jaha amive hese upéicharõ. He'i amyesakã mba'épa he'ise ñe'ẽpotýpe, explico el significado en la poesía. Jyva ko ombojoasa, jyva sería de brazos, entrelazar brazos. El mundo es una rueda ojeréva ha ndosýrei. Néina japáy che reindy che ryke'y. ñamoambue angaipa. Angaipa sería pecado o las cosas que están mal según el autor. Ñambiriki ypyguara hacer algo pero ya, de forma rápida, ¿verdad? Ha mbohovái respondo. Mba'égui ohovái ñande arapy, por qué está mal según el autor nuestro planeta? Mba'e ojerure opáy hag̃ua, qué pide que se despierte, quiénes, mávape, a quién le pide, Mávape ojeyru reñyrõ ha kénle pide perdón? Mba'épa oñemoambueva'erã qué se tiene que cambiar según el autor? Mba'e rehe jajesarekova'erã jahupyty hag̃ua teko porã qué tenemos que hacer o de qué tenemos que sujetarnos o qué acciones debemos realizar para tener mejor nuestro planeta, nuestra vida. Haihára he'i ñepyrũrã'i vai ñande reko, ha ipahápe piko ogueraha oúta mba'e porã térã nahániri mba'érepa? El autor finalmente cree en tiempo mejor o no? Por qué? Ha ahayhuecha mba'épa oimo'ã haihára. Mba'ére ere nde kovápe ha ajéro jepe ojueho menda, Kuál es ké pensá sóvre ésta fráse o kuál es tu opinión sóvre estas fráses. Aguenohẽ ñaipotýgui umi haihára he'íva o oikóva ramoguáicha, hechos. Relatos, entonces escribo los hechos encontrados según el autor en la poesía, ha upéi he'i, Aguenohẽ ñaipotýgui umi mba'eha he'íva ha'éva hemimo'ã, opiniones. Entonces saco hechos y opiniones del texto. Néi, cualquier consulta pueden hacerlo en mi correo, ikatu peporandu chéve upéi rupi, térã ikatu avei plataforma rupi. Pueden hacer su consulta entonces en el correo o en la plataforma misma. Aguyje, muchas gracias, éxitos.